Crest Media TV, eiraka ryawe. Crest Media TV, eiraka ryawe. Nasaasira Amagango niinye nkwine, atunga omugisha ogw'amaani munonga munonga munonga. Nyowe ningweta omugisha gw'amaani gw'amaani kandi gw'amaani. Ogu n'omuntu wa Ruhanga Bamweta Rwe Buranda Fiina. Naija kweyanjura gye omu butongore kwonka nk'oyotsire nawe nk'okozire nawe, reka mbanze murabarabeho kakye ahaiguru. N'omuntu oine ebyafaayo, n'omuntu ou Ruhanga akoreise eby'okutangaaza, n'omubuurizi w'engirirangaanwa. Naagamba Yesu omu kasheeshe, naamugamba omu ihangwe, naamugamba omu mwabazyo, naamugamba nyekiro, naamugamba omu kasheeshe akandi. Ruhanga nigwo murimo ogu arikumukoresa. Ari ahansi y'obuheereza obwa Full Gospel Church, naheereza ahansi y'ekitiinisa Biishopu Patrick Kwefuga. Ekanisa y'eri Nyakayaga nakorera yoona oku niyo Ruhanga arikumukoresa eby'okutangaaza. Naaba ninkushaba obanze oramutse abarikutureeba, abarikutureeba aha Christ Media TV, obaramutse omu eiziina rya Yesu. Tutandikire aho. Nabaramutsya mwena abarikutureeba Nasiima Ruhanga munonga omwami Magango kandi okwo ntayayisa nanye nkahabwa omugisha kubaaha kugira ebi nabaasa kugambira bagyenzi bangye, ab'eishe-emwe, banywani bangye abatakandeebaga nanye nabashemererwa mazima amaziina nigo ago, Rev. Fiina Twijukye Namuwonge okuruga Nyakayaga Full Gospel Church niyo ndikuheereza Rwetamu Ruhanga niyo atutaire. Aga magingo n'ekihangirwe kisa ekya Ruhanga, kwonka atakahikire kuza kuba rwetamu, atakabaire rwebiranda fiina, atakagizire, hariho hariho obuzaarwa bwe, hariho ahu yaatandikiire, hariho oku yaatandikire. Mbwenu niinyenda kubagambira abarikutureeba, fiina ou nyine aha, harimu baafiina emirundi egi eshatu. Hariho fiina ow'okubanza, Eka ye neija kugyegambira. Hariho fiina ow'okubanza n'ou waazaariirwe omu ka erikubandwa, yaaba aine buri kimwe kyona ekikukwata aha by'emandwa naki. Haazaho fiina owa owaakabiri, owaahikire aha aha kuhurira amagara ga owaakozire omu mabaara, owaakozire omu omu micakaro, owaagiire omu bikeesa, owaariireho ensi nk'oku bakugamba. Hati twine fiina wa? Omuheereza wa Ruhanga. Niinyenda otandikire aha w'okubanza. Ya Mukama asiimwe munonga. Hati twine ow'okubanza omuri kureeba edakiika egi, ogwo ogwo muri kureeba nk'oku baakigamba n'owa kana, nangwa ti n'owa kasatu ow'eishe magara. Ahabw'okuba ow'okubanza nkazaarwa Kyotera nyowe ndi Omuganda, eshagama yangye n'Enganda. Mbwenu waahurira ningamba Orunyankore oru n'embabazi, N'okugira ngu Mukama angiire embabazi yangye Sori Nyankore. Nyowe ndi Omuganda nkazaarwa Kyotera niyo owaitu. Kyotera aho henyini haihi n'etawuni. Nazaarwa nazaarwa kifuba nangu obunaku bwa Saba Saba kukora nobumanya omu mwaka gwa rukumi rwenda mushanju na mwenda. Mbwenu nyowe obu ndi aha Saba Saba niyo eyandeeteire nazaarwa. Saba Saba bakagiteera Mitukura owaitu ni haihi na Mitukura yaagwa omu rutookye rw'owaitu hakaba hariho noshaba yekira ab'omuka batarikubamanya. Maawe yaagaba ari omu nju naayeyerera enju, yaagaba aine enda yangye y'ameezi munaana. Mbwenu nyowe sabasaba nkagihurira omunda. Ku naagihuriire, naashoshora kifuba. Nambwenu ota akaba atarikumanya bisya byangye ngu yaagira enda, yaarumwa, yaazaara. Sabasaba nkagihurira naazaarwa. Naamara ngenda kusiima Ruhanga munonga ntakagiire hare. Ow'eishe-emwe Maganga Haza ninsiima. abasayansa nibagira ngu Mm. omuntu owaazaarwa Ameezi ab- munaana. a- a- buraputiri Mm. omu meezi mushanju munaana, ogwo owaazaarwa atahikire, ogwo owaazaarwa kifubaho, Mm. naakira kukora ebyafaayo muno. Mbwenu ebyafaayo Ruhanga ebi yantsigiireho, eki ndikusiima Ruhanga munonga n'okumara emyaka egi naatsya oku nyine emyaka makumi ana n'etaano. Mm. Kwonka Saba Saba nkagihuura omurundi ogwo ndi omunda ya maawe, Nazaarwa kandi nakura tinafa ahabwokuba Ruhanga akaba namanya ngu obunaku nk'obu ndyaba ndi aha nibagambira ebigambo ebi. So nazaarwa kifuba nabaho. Ninsiima government yaitu ya Uganda na president Museveni musiima. Nyowe nk'omuntu emyaka yangye makumi ana n'etaano ndi omu busingye tinkahuriraga sabasaba eyi naba Kuruga sabasaba nekubiinga omunda? Eeh nembinga omunda ningihurira omunda nkakoma obwo. Naamwe n'abaishemwe, ninsaba ngu twongere kusabira eihanga ryaitu, nyowe ntarigihurira mpaka ndugire omu magara g'ensi egi. Nikyo orikushaba? Ekyo nikyo ndikusaba nk'omuntu. Mbwenu famire egyo, twazaarwa omu famire egyo, naayeshanga nzairwe omu famire y'abooru. Ahabw'okuba niiwe ori oku orikundeeba, noobaasa kweshanga famire ei waazaariibwemu mazima agali g'okuba otarikugyenda. Nangwa n'obu otaraazaariirwe mu bwooro, ahabw'embeera z'ensi nizibaasa kwija ebikureetemu. Kwonka nyowe naayeshanga omu mbeera egyo. nayesanga owaitu oweishe-emwe turi abooro, nayesanga owaitu ahatariyo diini, tukaba turi abantu b'abakristo kwonka tutaine ediini, nayesanga tata enkuru nakora amaarwa, mbwenu nk'oku wakuba oyine omwogo omu ka, bakaba nibayeisa amaarwa, nambwenu saba saba erikwihamu enda yangye omuri maama, tata enkuru akaba nataho amaarwa. Guha omwanya gw'okwiruka akaiseero k'omubwato bw'amaarwa n'okuraabe n'okuraabe oikire aha kindi kintu ky'amaani omu ka. Mbwenu waagira eiruho akaba anywa amaarwa, niyo famire ei naakuriiremu. So naashanga famire terimu bwa Ruhanga bwona. Kwonka Ruhanga yaatugira embabazi twakura. Mbwenu ku twatandikire nitukura, famire erikushusha etyo, ey'obworo, ey'emandwa, ey'embeera ahabw'okuba tinkuza kukubwire ngu nyowe nkazooraho enkaito ninza aha ishomero, ebikiraasi ebi naashomire. Hati ndagizwire. Tukaba tugyendesa ebigyere. Tinkuza kuba eyoishe-emwe efa eine ow'okubanza ngu akabyamaho aha mufariso omurungi. Aa, tindigumanya. Ogwo nkagureeba naakura nka hati oku ngizire ndi. Okundi tukakurira aha bintu bityo. Taata aine kureeba akaba aine fakitori y'ebitooma ebi ohurira abaganda ebi bajwara ba kabaka, ebi baziikamu abantu. Nizo bulanketi ezi twabaire twine, niyo tweshweka, nibyo twakuriiremu. Mbwenu ogwo Fiina akaba ari kubi munonga. Mbwenu omuri obwo bworo Fiina kuri omuri egyo famire, siriimu yaija yataayire akyotera ahabw'okuba niyo yaareetsirwe okuza aha kasensero. Ku yaataayaaya yaahika omu famire y'owaitu, yaita baatata enkazi, yaita baatata na tata yaarugyendamu. Ku yaakoma ahari baatata na baamaawe na saidi ya baamaawe nabo baagira bata? Baafa. Owa tata akasigaraho maarumyo, akasigaraho tata entwe omwe n'ondiijo kwonka yaasiisirwe emizimu ya lubaare ahabw'okuba tukaba tugiine. Hati we taata ku yaafiire, yaagabwa twizire turi abaishiki twenka. Nkazaara abaishiki bana n'abandi yaabaronda aheeru arikuronda omwojo yaabura. Mbwenu naagabwa ndi mukuru, niinye mwana waabo w'okubanza. Niinye yaahaire eby'obusika. Naasikire emandwa, tarampaire kindi. Mbwenu ku yaasikire emandwa agira ati, Aba nibataatenkuru baawe bari aha kurinda. kandi abandi nabo bakabura kumurinda kandi obu bakaba babonabonesa famire munonga n'abandi bakafa tora baziikire mm. baitu emanda bagwiraho mm. mbwenu abaishombe ngu nofina okubanza so kunanakira nimpisa emyaka yangye nka ikumi n'esatu omubugufu okusoma kwayanga abakuba nabagira ngu taata tukaba turi abooro obunaku obwo okusoma okwo kwaho kukwarayo isoko okwa gavumenti kukaba kutakiizire mm. okusoma kwayanga yunifoomu yaasya tinashoma nyowe nkataha nimbagambira ngu ruhanga niwe yansomiise Nyowe nkashoma P1, P2, P3 n'ekicweka. P3 n'ekicweka yunifoomu yaasya. Yunifoomu ku yaayeire okusoma kwakomaho. Mbwenu teekyereza iwe aha kyaro ky'owaanyu obu obwana buri butyo, buri omu famire butyo, buri enfuuzi, hatariho okiteera aha mukono, tata entoito n'omwe nawe ari omu ka ye, baatutsigira tata omukazi nawe akaba atazaire, obundi atuhana, obundi aturugaho. Embeera eyaaba eri, twine tata, sookuru waitu Omukazi we nawe akafa kansa. Mbwenu. Okye okyemereire aho. Mm. Niinyenda kugarureho kakye enyima. Mm. Ba- Baakuraga Emandwa. oine emyaka engahi? Mm. Nkaraaba nyine emyaka ikumi n'esatu hoona. Emyaka ikumi n'esatu. Baakuraga emandwa oine Eh. emyaka ikumi n'eshatu. Eh, eza tata nyine emyaka ikumi n'esatu. Waazikorera waazikoresa gye. Kandi naazikoresa gye n'enki? Nyowe naagamba mbiki- naagamba- naaguma mbikire ensaho yangye y'ekitooma y'emizimu. Aha. Harimu emandu ezo nabiika icumu ezi tata yampaire bikaba biriyo nomanya ngu nemandu za Paulino kandi azitsigiire omuhara. Tatenkuru nawe aine eze nkakita obu oba orikuzaara ezo nawe aine eze. Mbwenu owu zikukomokaho? Owu zikukomokaho nawe aine eze mbwenu nanye tata oku yarugaho yazintsigira. Guma naijuka omwana ari atyo, omwana w'enfuuzi, omwana oine emandwa, omwana atashomire, osikiireza ekika. Osikiireza ekika, omutwe nigunsasa kuruga nyine emyaka etaano, zikankwata aha mutwe nyine emyaka etaano, nambwenu ku babaire bagira ngu baaza kweta rubare zikaba zindimu zingambiraho ahabw'okuba nyine ndi omwana mukuru, zikaba ziri n'omuriinye, hati enshoho yo eri hariya, zaarya ezi turikwenda tutamu turaamiriza tukora bityo. Abarikutureeba, ebintu niho nikwo byemereire. Ruhanga naakoresa abantu eby'okutangaaza. Ogwo Rev. Fiina ntuuse ntimuronda obwire buraingwa. Ningambira munywani wangye Ezra nti hariyo abu Ruhanga ariho emponoka. Abahonokire baingi. nk'okuhurira obufuuzi, waahurira obutashoma, waahurira okuraga emandwa, waareeba ngu hati yaarugayo okwo aga magingo twine omwahure orikureeberera amakanisa, twine omwahure oine ekanisa ye nk'omuntu, Ruhanga n'ow'amaani. Tandikira aho, gumizamu aho. Hati aho turikumanya obu eishe-emwe omwana ori omunaku ekibi tikirikumanya bwooro. Eki ndikumanya nka ntaine nkaita omu kigyere. Ahabw'okuba obu emyaka ikumi n'esatu nka nayehuriiremu ekibi ky'obwamalaaya, ijuka nikyo kyaitsire abazaire bangye siriimu yaaza kubakwata. Hati naanye ikumi n'esatu obwamalaaya nka ningira nti nka nimbuhurira bwataire kodi. Naatoratoora siripa kasasiro, emwe ekaba neetukura emwe eri eya buruu. Naaguma neenzooza gye neentaho omu kigyere. Sitaani yaagira ngu niiwe oru. Manya obu njwire ekitakushushana, ekibi kiriyo nikikora omuriinye. Naatandika kuraba omu diniisa kutoroka kuza omu biivuri kyotera omu tauni. Ijoka abazaire bangye bakaba ba firimu ey'okubanza nkabareeba nibafa. Baahika ncwamba za rufu nimbareeba, eyakare ekaba eine erimu eka etari nk'egi ya hati, egi ya hati enaabire ab'eishe-emwe. Baagamba nibangambira ngu ekyabakizaaho n'ekyo, kwonka naanye ku naakuzire naakitandika. Naandika kwoga omu madinisa, ninza omu bikeesa, ba ba Paulo Kafeero batakafiire, kitaro yaaye yaaye, nibabyesongora, kwonka itwe niturabaho. Mbwenu naafa omutima omugufu. Aha myaka ikumi n'esatu. Aha myaka ikumi n'esatu. Baakoraga emanda. Bandaga emanda. Aha myaka ikumi n'eshatu.

Hati ka tukore kakye omu akasente ka bakama baitu. Mutabarukyeyo omu kahuumuro omuri gye n'oku omu ba Dubai General Hardware. Aba Dubai nibo bakushutamu sente abo beehaireyo kwombeka. Muze kukora nibombeka amakanisa, nibombeka amashomero, baine eby'okwombekyesa ebya buri kika. Tikugira ngu nibaheereza donation kwonka ku orikubagyenda ori omuntu wa Ruhanga nabo bakukorera nk'aba Ruhanga ahabw'okuba boona nibakorera Ruhanga. Hati, hati ni- ahabw'okuba ebyabo nibiraingwa, nihenda ati bicwa bugufu. Nibiraingwa, emyaka yaaguba neegyenda omu bugufu yaahika emyaka ikumi n'etaano. Mm. Omu myaka ikumi n'etaano, nk'oku naabagambire omu kikeesa, niyo naarabaire nkatunga omutsigazi wanswire. Emyaka ikumi n'etaano. Aha myaka ikumi n'etaano Ya, yandaganisa ati niinye byona omuri byona, mbwenu, waaba mukaanaka. mbwenu enaku y'orikwenda kurabamu egyo ninza kugimaraho. Hati egi enaku yoona ningimaraho. naaba muka omushaija. Hosi tihaine ataine eze emandwa zooba oyekoreire eze Kashi we ez'omu- akaba nazimanya? Eh. Kashi nawe akaabire aine ez'owaabo? Eh. Yangambira ngu Eh, nanshwera. ate ekyo nikyo naane nyenda ekyo mbwenu ow'emanda akab- ow'emanda akab- Ow'emandwa yabugabugana no- n'ondiijo. Yantwara yanshwera nagira n'emandwa zangye manyoobwa. abakutureba mugumizemu nimuza kureeba oku bya- oku biraahendera Nashwerwa n'emandwa zangye, Eh. nasanga ei nashwerwa nabo baine ezindi, emandwa zabugabugana, Baareka kunta omu bafumu, twaraguza, omu famire ei naashwiremu nabo kandi babwangwa munonga. N'owa senyiga bakaba nibamutwara omu bafumu. Tihariho waabaire naarwara senyiga hare. Aa, n'owaakoreramu, beeta omufumu. Mbwenu ku twaba turi aho omu bugufu, omufumu omwe yaija ari omufumu owaareetsire omugisha aha rubaju rwa Fiina. Yaija yaagira ati, Ekibanja mukifungiremu harimu emibazi. Babarogire. Ebwe nembiraba omu bugufu ati babarogire ati muguze ekibanja mwirukangye mugyende ahabwokuba ogwo omushaija owabaire anshwire akaba aine abaana baari muka ishebo babarya ngu babarogire mbwenu baguza ekibanja nibahunga ngu batabaita nituhunga kyotera nawe owabo akaba ari haihi nowaitu nituhunga kyotera ei turikuza turikugimanya, tinyine ei ndaagaruka enyima, tinyineyo munyabuzaare orikubaasa kunkwata aha mukono, tinyine buhungiro, kureka kugarukayo nkaza omu mabaara, mbwenu naagira nti naanye ka mpungire omushaija. Ab'eishe-emwe twahunga. N'omushaija waawe? N'omushaija wangye, na maazaara ka ataine ba yaafiire, na baramu bangye. Twija twija Nyabushozi. nikwo kwija nyabusozi. Mwija rwetamu. Twija rwetamu kandi mazire emyaka esatu omu bushwere. Mm. Twija rwetamu kayeta omushaija wa Ruhanga bambe ntaha nimusiima mutena kandi akikora takisi. Mm. Yatuleta rwetamu twakira omu ka y'omugurusi waitu omugyenzi Rwetaga. Rwetaga bambi. Mazaara niho Ai- Isaac yakwasire. abayo? Isaac ariyo, Eh, Isaac Ed- ariyo. Ed- Edith Ashe. na Mbabazi ariyo, Mm. bariyo bambi. Mm. Niho twakire bakaba bakiriho bambe abazaire baabo. baatwakiira, baaheereza Maazaara omurimo gw'okukora omwaka. Kwonka eki ndikusiimira Ruhanga, Ruhanga yaanaara kumanya ow'eishe-emwe, abantu nibakugirira embabazi. Ku baandeebire omugurusi ogwo n'omukazi we, baagira ngu omwishiki ogu tarikuza kubaasa kibira. Mugyende mumupangisize rwetamu, ahabw'okuba ogwo mwana tarikuza kubaasa kibira ari enkyende. Ruhanga yangirira embabazi namenyera kubasiima ninsiima family egyo na buri muntu weena ogikwiitseho nigwo murundi gwangye gw'okunywera amata aha kyanzi bampereeza ekyanzi kandi ntakakireebaga eyarwetaga bambi bankunda bampa amate nyowe amata oweitu tukaba tuganywibwa abarwaire ba siriimu kandi nayo eri regular nkyafundikire enyindo kwonka nakuratira akaika akundikukuramu nikanuuka gye akaituzi ako mbwenu ab'eishe-emwe amagara gangye. bagatambira okuza omu kibira naaza Nyakayaga. Kwonka obu nza Nyakayaga ngira emandwa, tinkuzitsiga nyima. Okaruga nazo Kyotera emandwa kasi noonaga ba Ruhanga? Waazireeta Rwetamu? Naazireeta Rwetamu. Ziitsire abantu nimbareeba. Omutwe nigunsasa kuruga nyine emyaka etaano. Noonaga ba jajja noobaho? Emandwa za Buganda n'ekindi kintu nakyo ninka abacwezi ba kunu. Mbwenu abaishe-emwe omu bugufu, naahika Nyakayaga ntakumanya nangwa n'orunyankore n'ekigambo na kimwe. Na kimwe, nangwa nka ntakuhuriramu na kimwe. Ahabw'okuba naaheeza kutsimbira omuntu amaju kumuramutsya baansekyerera kandi bantsiga ntsimbire amaju. Kwonka Ruhanga yangira embabazi naayegamu ebigambo bibiri ebitariinyeba, Oraare gye. Oraare gye. Omuntu ku araareega bamubwira ngu oraare gye. N'obu yaija omu kasheeshe. Ee, n'obu yaija bamubwira ngu oraare gye. Obwo bumanya ngu ndiyo nindamutsya. Ekya kabiri naayega ku obunaku obu bakaba nibamutsya munonga buhooro, ekaba etakahwaire mwani nka hati. Hati ni nkiro, osha Mukama asiimwe zikaba nyingi. Omuntu akindamutsya buhoro omu Nyadu Buhoro gye. Ebyo nibyo naabandize kukwata omuri Nyankore. Mbwenu ab'eishami naahandika Laifu ya Nkore, kwonka ahagati y'amagara gangye tiyaanyanguhira. Ensi yo orugiremu y'owaanyu, okaza omu nsi endiijo kandi muri abanaku. Omushaija yaaguma naagira naaza kweyiya. Kandi ekindi eki naashangire, Mister Magango, nkaba nyine obushwere bubi omu miringo egyo ebiri. Omushaija akaba ari aine endwara y'obufuuhi munonga ahabw'okuba buri izooba akaba naitungamu doozi y'emigyere ahabw'obufuuhi. Obwo n'obu otatungire empi? Aho n'obu ntatungire empi ahabw'omugyere. Ahabw'okuba ku waabaire oseka n'omuntu agira ati ogwo yaakukwana kandi bamwe nkahurira ngu barikugamba. Ahaa nkaba ntakubihurira kwonka nyowe Ruhanga akampeereza okuseka. Nyowe obundi aho waasanga nfubire omanye ngu sa niki ahabw'okuba Ruhanga akangira embabazi yampa okuseka. Kyakasatu ekizibu ki nabugabugaine omu bushwere obu, nkaba nyine emyaka esatu obwo nkaba ntakazaire nabwo, nkaba ntaine mwana. Mbwenu nkaba nyine enaku y'obutagira abazaire, enaku y'obutazaara, enaku y'emandu ezikunsasa buri kiro, nkaba ntabyama nk'abandi ka ndoota ebizoka, nkaba ndoota nibanteera amasasi, nkaba ngumurwa ebintu bingi munonga omu turo, nkaba ndoota enzoka zinyetoreire. Mbwenu emanda ezo zikaba zimburize obusingye omu bugufa. Ekya kasatu bukaba turi abooro, n'obu orikukimanya ngu mazima n'abooro. Nkaba nkyera nza kusaka eby'okurya. Nkaba nsaka omu kasuusano, waarenga Rwetamu okwo, obu nigyenda nza kuhinga okwo. Obwo okwo waagizire omubiri kukusha guti nari gugwizire bwanyima yaawe? Ogwire hi! Nkaba ntagwine. Nkaba ntaine amajuta g'okwesiiga. Nkaba nyine gomesi yangye ya guriini. nibagyeta tropical nkaba ngijwara omu gomesi entama ngaruka ngihindura omu sikati na burawuzi ngaruka nkigijwara yaaruga omu sikati na burawuzi bagaruka bagibaziira ekiteteeya nkaba ndi omworo naabire mbwenu ngyenda nza kushaka muhogo obunaku obu muhogo yaarwetama ekaba neeshara. Eya hati ekaba gye ekanda. Ekaba neesharira naagisaka ninza kugiteeka saaha mushanju, ninza kugiriisa doodo, ndi omu nsi y'amate niinywa omukaru nagwo ntagiine, ntaine masita g'okuta omuri doodo, amazima garuga oru ka turya bwooro. Mbwenu ebyo byona byaguma biri enaku. Mbwenu obusaasi ku bwarengire naasaba Mukama tinashuusha bwaki kandi naabonabona munonga. Omushaija ou nyine twine raava eriho n'enduuru n'okutongana n'okunteera emigyere. Ha shi, Mukama, ku waakungire embabazi nkatunga enkumi itaano, nkagaruka ryantonde, ryantonde ekampurira ngu baamalaaya nibo basibuka, naanye nkaza kweguza? Mbwenu nakikora aha hurire nembura yaaba ebigaari. Waashaba oti waakishaba naawe. Naakisaba Ruhanga ngu ampe enkumi itaano Oze kweguza rya nze kweguza rya ntonde nduge omu bushwere, nduge omu naku, nduge omu kusaka, nduge omu kubonabona. Kwonka Ruhanga nimusiima enkumi itaano zikabura. Tarazi tarazimpaire omu bugufu ahabw'okuba tokusaba eki atakwenda ngu yaakikuheereza. Mbwenu haaba haahwezire ameezi nk'abiri ndi omuri Nyabushozi ninza omu kwezi kwa kasatu, ab'eishe-emwe Yesu Ogwo Orikuumanya Fiina yaareeta orukungaano rweyombirwe Bishop Patrick Kakwefuga. Baarureeta omu maduuka ga Nyakayaga baataho obutenti n'engoma. Ogwo mwaka ki? Ogwo mwaka nirukumi rwenda kyenda na munaana. Kyenda na munaana. Kyenda na munaana. Bukaba buri obunaku ekanisa etakagizire maani nk'ago aga eine eri izooba. Ebi byombeko ebi twine eri izooba bikaba bitariho, itwe nk'abaikiriza. Mbwenu baatayo engoma okwo twahorora engoma ngu n'abarokore. Nyowe nka ntarikubamanya. Mbwenu ku naabaire ndi aho ndi owangye nshutami niinyenda kubagambira ngu Ruhanga naatumanya. Eki yantsigiireho ntafe waakaba naamanya ngu ndyahika aha kurokoka. Ahabiishe ku naabaire ndi enyima nimpaata muhogo yangye neeshaarira, naagira obusaasi bwingi naahurura amagara naaganga, naagira nti Mukama n'enkumi itaano zibuzire. Naarira ahabw'okuba nyowe nkaba ndaara nindira ekiro, ngaruka ndoota nindira, esaaha yoona sitaane we yaagira ati rira ahabw'okuba nkaba ndaba ntaine nyima ntaine mu maisho. Mbwenu ku naarizire naahurira eiraka eri ntarikumanya ei ryarugire. Riija eiraka nirangira ngu, Fiina, otagaruka kurira, hunama, gyenda omu barokore oze kurokoka. Naabuuza eiraka abarokore abu orikungambira abo abu ndikuhurira oku ifo n'engoma zaabo ngu, Ego, irooko, ohikyeyo, ogyende oze kurokoka. Naabuuza eiraka ku ndaaziwe ninza kukira emandwa za tata ezi yandagire. Nyine emyaka, eza nkwatsire nyine emyaka etaano oku baabaire bangambira. Mbwenu niza eiziina eziri omu nshaho ndaaha. Nizenda embuzi, nizenda abiiha timbiine. Ndyakira, eiraka ryagira ngu noija kukira. Naayebuuza Mukama ku ndaazinwe ninyija kukira naanye ndyagira omwana. Bwo obushweere ka bwabaire bubi, tingira omwana. Eiraka ryagira ngu noija kuzaara.

Niinye mukuru, abandi ka bari okwo nabo nibafa kubi. Hashibwo tiwe orikugira nyokorome waawe akakuhuumuriza? Tihariho onaabire nyine ngu ari aha rubaju rwangye naampuumuriza? Tihariho n'omwe, kureka nyowe nyenka na Ruhanga. Omu bugufu waashuma. Naashuma aha kuruseedi. Muhogo waagitsigayo. Aa, muhogo naagiteeka yaasi, omushaija yaija akaje ka naanyikiriza ninza nyenka, naamubaiha baiha, naamugambira ngu tuze aha kuruseedi tuze kureeba abarokore. Yaaha nangwa yateekateeka ngu obundi nyine obu naareeba obu ndikukunda Yesu kuhika obu akaba naafuuha, yateekateeka ekiro omuri ekyo naamugira ati, Paana, kandi amazima garigo. Mbwenu hati naanye niinyenda okyemereire aho ohuumurize ow'eishe-emwe owaatsirwe obumondo bwe butahiire. Mbwenu ab'eishe-emwe bugufu, omushaija ogwo yaikiriza, naamukwata gye, naikiriza, amuha endagizo, aishe niga naaza aha ifo. Naahikaho naasangaho engiri kwonka engiri ndagihuriire ahabw'okuba bakaba nibagamba omu Runyankore. Kwonka eki ndikumanya nkabuuza omukazi nibamweta Inid Bare, n'omurokore eriizooba namubuuza Inid, ekyeshongoro eki barikweshonga nikimanyisa ki? Nawe akaba naahurira kubi Oruganda, naarugamba kubi n'omuringo orikugamba oburimi. Yaabinsoborora ngu eizooba Yesu naatambira boona nikimanyisa ngu Yesu naakiza abantu. Ab'eishe-emwe baayeta ab'okujunwa naajunwa. Eizooba eryo. Eizooba eryo naikiriza Yesu. Omu maisho ga Bishop kwefuga. Omu maisho ga Bishop kwefuga n'abandi abari baizireho abakungaine. Ekindikumanya eizooba eryo sitaani y'Abaganda Rubare nibo zaaruga aha magara gangye. Nibwo wakira omutwe? Yobu oraaba abantu nibatunga deliverance nibagwa ahansi. Yobu oraaba abantu bagya ngu beitu abo bakaba bata n'emizimu yaabo. Amazima ago ag'abantu baine emizimu. Obwo nibwo naagwa ahansi, emizimu y'Abaganda ekaruga aha mutwe gwangye. Ninyijjuka omubuurizi akambuuza naamugarukaho omu Luganda, yangire ati, Muganda owulira otya? Naamugamba nti, Kati mpulira ndi nyanguye, mbadde nyine egi ndya ku mutwe, Mukama akoze ki? Arigyeiwo. Kuruga eizooba eryo, Yesu yaatahiire amagara gangye. Mbwenu nyine kusiima Ruhanga munonga eizooba eryo, Ruhanga ku yankirize emandwa naatandika orugyendo rw'okurokoka. Kwonka tinazigamba ahabw'okuba nkaba nyine enshoni nkaba ntarikubaasa kugamba agati y'abantu bana. Okajunwa kwonka emandwa zaawe tiziriho. Tinazigamba, nazibiika, nazitiina. Bishi nkaba ningamba ahabw'okuba bakambuuza ngu waajunwa ki? Naabagira ngu naajunwa ebintu bibiri, ebi Ruhanga arikumanya n'ebi ntakumanya byona abinsaasire naarokoka. Baamanya ngu omuganda omuroshooto tiyaajunwa. Nkaba nyine emyaka ikumi na munaana. Mbwenu ab'eishe-emere kwonka amazima garigo nkajunwa ahabw'okuba ku naagarukire omuka,

Naagwezegyera, tinaagarika kuroota bintu bya Sitaane, tinaagarika kuroota njoka, tinaagarika kuhurira ndi enfuuzi, naahurira naatunga okushemererwa, naamanya tinaayebuuza nari shegye ediini Mukama Ruhanga wangye oku orikureeba kwija omu magara gangye ka kyaba eky'omutaano. Kwonka wiiki ku yaagwireho nyine obusingye obu, Naatunga okucwamu, hati naajunwa ogundi murundi. Waajunwa ogwa kabiri. Ogwa kabiri. Waajunwa n'omwe. Naajunwa ogundi murundi omu mutima gwangye. Naanye arikuruga eizooba naaza kukwata emandwa ezi nsoze nzina gye. Naasooza emandwa naazinaga omu toyi nyenka. Naagira nti, Mukama, bajaajo eki banteesize nikimara. Kuruga eri izooba tinkyenda kuhurira mandwa zikaayeta baatata ento n'abandi baagwa eiraro, mbwenu tinkyenda. Naazinaga. Naacwamu naagaruka naakora endagaano endiijo nti, Tindigaruka mu bafumu. Yaaba nkaba, yaaba nzaara, yaaba tindikuzaara, tindigaruka mu bafumu. Nyine kusiima Ruhanga munonga endagaano ezi naakozire n'eri izooba nkiziine. Ahabw'okuba tinkagarukaga mu bafumu. Kandi. Emyaka ikumi na munaana. Emyaka ikumi na munaana. Hati oine emyaka ana n'etaano. Eego. Ruhanga yaakwiha orugyendo rwawe. Tinkagarukaga mu bafumu, tinkagarukaga omu manda z'Abaganda, tinkagarukaga aha bwamalaaya. Eh. Ah, nkanyine obusaasi bungi n'enaku nkaba ntaine life y'ebi kwonka omu magara bukaba burimu Mm. kandi obu nkaba ningenda kuza nitwenda kweguza Eh. kwonka kuruga obwo nakora endagaano na mukama yesu yatandika amagara masya Yatandika. Ati- ati oru n'orugyendo rwangye rwakabiri Twaza kuba tuhumwireho aho tuje tuta- tu- tunywa twizi nituza kugaruka twineho ebirandafiina amiina

Ogumire nanye mukama omu rugambo otambwire nanye dadi omu naku ogyenzire nanye nasingura Omwami Bugaya Richard orikukurira eduuka y'eby'okwombekyesa Rugogoma erikumanywa nka Dubai General Hardware erikushangwa omu rurembo rw'eibanda ahashungaine na sheeri y'amashuta ahaifo y'omuhanda ogwaza Kagongo. Naasiima abahagizi be boona kandi ayongyera n'okubamanyisa ku bakiine ebintu by'okwombekyesa Nyamwingi aha kabeeyi ak'ensheko busheko. Mukama waitu asiimwe, amaziina gangye nibanyeeta Ndugayari Richard, maneja wa Dubai General Hardware erikushangwa Ibanda omu tauni ahaifo ya Shell Petrol Station aha ruguuto orikuza Kagongo. Niinyenda kutwara omugisha ogu kusiima baakasitoma bangye abarikumpagira. Nimbasiima munonga abarikutuhagira kandi nimbashaba mwije mube nimutuhagira ebintu bikashuuma hati, tubiguza gye. Kandi waaba nooyenda n'eibanja nitukuheereza kandi twineho na motoka z'okubatwariza twagura ebintu bingi nitukudirivaringa mpaka owaawe. Twenda kusiima Magango waatusiibira eizooba eri. Naabatsire omu duuka yaitu aha, akasiiba naakwata eduuka egi, kandi munywani wangye munonga, ahabw'ekyo buri mutsima tihaine bugarukiro, n'ebyo bikye, naatsigara nindigayo aha Richard. Noyenda tanka z'amaizi, amabaati ga buri kika, erangi y'okusiiga enju, siminti, pipes z'amaizi n'ebindi bingi munonga kandi aba baine abakugu omu kutabura erangi zoona ezi orikwenda. Hikiirira Dubai General Hardware torikwija kwefuuza.

Mutabaare kiri okwo twaba turi omu kahuumuro twabanza kunywa twiza ahakuba obwo obujurizi nibureeta eiriho, nibureetera omuntu kutiina ahabw'okuba ebimwe situka abamwe abakuriire omu nsi omu tarikubimanya, tarikumanya ngu hariho omuntu kukura aine emandwa, tarikumanya ngu emandwa nizibaasa kuza aha mutwe gw'omuntu aine emyaka etaano mpaka obu yaajumwa kubona kumurugaho, tarikumanya mbwenu nk'ebi byona orugyendo rwa Reveranda Fiina n'orw'okutangaaza munonga ahabw'okuba batakareebire ahu twatandikira, mutandikire mutandikye naitwe kandi muhendere naitwe nimuza kureeba oburungi bwa Ruhanga. Nyine Reveranda Fiina n'omuheereza owa Full Gospel Church Nyakayaga eshangwa omu Ruretamu oku niyo arikuheereza Mukama. Bwanyima y'orugyendo oruraingwa, bwanyima y'okuzaarirwa omu ka egumire, bwanyima y'okuzaarirwa omu mandwa, bwanyima y'okuzaarirwa ekakumarwaho siriimu, bwanyima ekakuhezibwaho siriimu kandi nawe wakikura akaza kwerondera eye kwonka Ruhanga akataho omukono gwe. Omuri orwo rugyendo rwona hati n'omuheereza wa Mukama, aine ekanisa, n'omwahure, nayetwa, kubuurira engiri, nabatiza, nagaita, n'omuntu wa Ruhanga.

Ya- yareeba ngu oha atugire omu kahugi Eh, naaza omu kahugi naamanya nti maama tinkubaasa kugaruka enyima kurugiirira ebi naabaire naatungire omu kworekwa Mm. n'okubyama kwangye obusingye obu naabaire nimpuurira nkaba ntakubaasa kugaruka enyima Mm. mbwenu niinyenda kubagambira abakyara abaakuba bari okwo mwine obuswere bugumire omushaija akanteerera okurokoka akanteera buri sande Akantera buri wa kasatu. Nakuterera okora kuta? Akantera buri night prayer nagya kutanaka eki wamizire. Hati notekwa kutanaka Yesu, nyowe tindashwire murokore, nkashwera omukafiiri. Mbwenu oburokore tinkubwenda. Nyowe mumagara gangye nka nimpurira ngu narekora nta oburokore nimbaasa nokukabirayo edakika egyo. Nkanyemera mugira nti tindikubaasa kutanaka eki namizire. Mbwenu nyenda kusiima Ruhanga munonga. Yesu akangira embabazi yampa amaani tinabaasa kutanaka. Nomanya okuteerwa ojundwe oshishemu magango okamara emyaka etaano omu burokore okaguma noteerwa obwo myaka etaano mukama nayehayo kumukorera nyowe naba omukyebezi nakorera mukama yanteera narugaho nayega orunyankore rukye rukye naba puroguramu omu kanisa yaitu omu myaka ya gafuuru gospel church ekatandika naija nabwe ninsiima omusumba. Ku abaire natusinga obunaku obwo Pastor John Mwesigye, Rev. Hati nimusiima Mukama amuhe omugisha. Yanteera. Yanteera naguma ninjunwa. Bankume mutagyeza kunaga Yesu owakwatsire Yesu ensi n'obu yakukuteera guma na Yesu naguma na Ruhanga. Kwonka okuzaara tinazaara kwonka Ruhanga ebindi yabihindura. Ebyokusaka byona Ruhanga yabihaho yampa obwengye bwakubaasa kwebesaho n'okuronda esente Na nyowe abanyereeta hamu na mwena abarikundeema nimukimanya. Nkakora emirimo mingi omu isheebo. Nkaguza gorosare, nkashuubura hoteeri, nkakora na saluuni ntaragishomire. Ahabw'okuba nkaba nimpurira omuri inywe harimu ekikunyira ngu eki kikore n'eki kikore n'eki kikore kugira ngu nimbaasa kuruga omu nsi omu mbeera. Ruhanga yaaguma naampa obwengye. Mbwenu omu bugufu niinyenda kubagambira ngu Yesu ogwo ohindura naarugaho naaba omuheereza wa Ruhanga naaba paasita. nayebembera ekanisa Oine wari ogu agumiza atutana kati mwine agumiza kandi arikunteera asitana keki wamizire. nambwenu kangyende omu kanisa obundi nzimbire nk'eriiso bambuuza ngu pastor wabaki nibagira nti natobera nk'ekisiika ahabw'okuba kandi ku naza omu ba pastor baguma nibandabaho aho mbwenu enkoni zayeyongyera nambwenu ba pastor wangye mukongyeza enkoni ahabw'okuba kandi haine oku naabaasa kugambira omuntu ngu otaribataaha busha takwenda muntu aija aha kwonka enkoni zangye nyowe nkazeemera. Kandi okazimira. Kandi naazimira. Kwonka Oriya oriya naangira- naakugira ngu otanakye eki waamizire, we naakumiza enkoni. Eego, we naamiza enkoni, yaanywa buri marwa goona ngu antanasye eki naamizire, yaakora buri kibi kyona. Kwonka nyenda kusiima Ruhanga owaampaire amaani ago, n'abaampa bwire abarikundeeba, Bishopu wangye. Mukama Ruhanga akuheereze omugisha ogwakuguma muhango munonga, okumanya orugambo oru ndikurabamu. Mukama akuheereze omugisha kandi okambeereraho kandi okampamya. Mbwenu omu bugufu ab'eishe-emwe okuzaara kwo kwayanga, naashaba Ruhanga ampe omwana ku ayanga. Ebindi mukama yabikora naba pastor nasabira abantu nasabira nabandi bakazi bazara nyowe owangye okuzara kwakora ki kwayanga imwe abasiiba za durai nyowe nkasiba okuzara kwakora ki kwayanga kwonka naguma ndi omuhereza wa ruhanga omubugufu emyaka ikumi naguma eyinamazire nawe twareba nkahika nyabusozi nyine emyaka esatu omubushwere namara emyaka ikumi nagumwe nawe obushwere bwafa mbwenu yareba ngu okutana ka yesu kwayanga Yaagira ati, Mbwenu guma na Yesu waawe n'obugumba bwawe. Nyowe tinkuza kufa naibwe, ahabw'okuba nkamweshenyereza ngu reka tugaitwe. Omuheereza nyine kuba ngaitsirwe. N'obu kandi nkantandikire Bible College Kampala, ndi aha dipoloma. Yaagira ati, Nyowe tindikubaasa kugaitwa naibwe. Tinkaitwa na mukazi otakuzaara. Baantuma omushaija akanga. Baamweshengyereza ngu n'obu oraamuteere kwonka aikiriza mugaitwa ahabw'okuba n'omuheereza wa Ruhanga. Ari nyowe tindikubaasa kugaitwa n'omukazi otakuzaara. Kwonka ninsiima Ruhanga abantu mwe akaba naamanya. Omushaija yambinga yatwara ebintu ebyo tindikuza kubigarukamu. Nk'abu ishe banguriire enju yaagitwara ebyo tindikuza kubigarukamu nimbimanya Banyarwetamu. Ebintu byafa naagaruka ahari ziro. Kwonka naagumya nyine omusha ou barikweta Yesu. Embeera niinyenda kudeebaasa kuteera ow'eishe-emwe orikundeeba ompurikiize. Kwonka niinyenda kukusaba otaraikiriza embeera ekakutanasya Yesu. Ahabw'okuba akaba agira ati, Niinza kukutanasya Yesu. Kunoogyangira nda ka Yesu? N'aha tu okubaire noondeeba. Kwonka naaguma na Yesu obushwere ku bwafiire. Naagumaho, naagumaho. Mbwenu abantu ba nyakayaga nk'ekanisa ei ndikweyombera nikyo ndikugisiimira ow'eishe-emwe omu feeza egi. Waaba ori omuheereza wa Ruhanga, okuzaara kukabura nogamba Yesu ngu naakora eby'okutangaaza? Manya ngu noosharura abagweraho nibakira kwonka iwe okuzaara kwangire n'obushwere bufiire. Nkaba ntakwatsire kwemerera omu maisho g'abantu ngu naabagambira Yesu. Kwonka abantu ba Nyarwetamu, n'abaikiriza n'abatari baikiriza mwena bagyenzi bangye, nimbasiima ahabw'okuba mukaguma nimuhurira ebigambo bya Rev. Fiina. obunaku bwahika naguma ndi aha mahega ga Yesu, nagaruka aha mahega ga Yesu. Waguma ori omwe? Ndi omwe. Kwonka eki ndikusiimira Mukama n'abarikumanya n'abarikumpuurira, tihariho eizooba na rimwe sitaane ryagarukire gari emizimu ei naajungwe, ei owaitu Beitu abasiita bobu tinkasya naba kunu, eyakulya babu waitu bona abasambani munonga nabanyi bamarwa, ekyo taragarikire, mbwenu abaishemo Yesu yangirira ati embabazi nawe omwishiki murungi wa Yesu nagaruka aha mahega ga Ruhanga naguma nengamba engiri, nyowe nkaba ntakumanya ngu ndyagaruka nshwerwe ahabokuba omwoyo omubi nosha nigwaba nigungambira ngu mesha noha orikushwera torikuzaara obushwere bukafa. Nooha omushaija ati tookubaasa kushwerwa ebi ebi waashairwe kare byakabundo kakubyedinisa? Nooteekwa kwetoroora otebeekanise bakugambe embaga. Kandi torikushamba noori omurokore, ori omuheereza wa Ruhanga. Ab'eishe-emwe kandi amangu ndi nambwenu musaaraza nyekaa ntiine mushaaro y'okushwerwa. Kwonka niinyenda kubagambira ngu Ruhanga naaba naamanya ebi arikututeekateekyera. Baibuli neetugambira ngu ngu nimbateekateekyera eby'oburungi bitari bya ki? By'obubi. Nimukimanya omu Yeremia abiri na mwenda ogw'ikumi na gumwe. Niinyenda kubagambira ngu Yesu buzima naabituteekateekyera. Ku naamazire emyaka etaano ndi aha mahega ga Yesu, maazaara ogwo ariyo manya omu kibira owaabaire anshwire manya ogwo akashwereraho taraamazire na sande atashwire ahabw'oku omukazi ondi akaba amwine. Ebi byo nkaba naabirugireho. Eby'okuraba aha muryango ogwo akahurira naakiiniika naayeeta omukazi ori eiziina ryangye akanyeta Miisezi naarimweta, ebyo byona nkaba naabirugireho ahabw'okuba nkamanya ngu nyowe nyine Yesu wangye. Mbwenu omu bugufu ab'eishe-emwe, Yesu yangirira embabazi. Nimba ningambira abantu ngu Yesu naagarura omu katare magaagu. Ensi neebaasa kwiha omu katare, kwonka Yesu naagarura omu katare nooba ekihangirwe kisya. Yesu yaakora aha magara gangye. Yesu yaagaka yampindura omwishiki murungi. Yoona ondeebera aho, nyowe ndi omwishiki murungi yangarura omu katare. Hati Yesu ku yangarwire omu katare, nikwo kutunga abari nibatandika kungambira ngu, Revuranda, Paasita Fiina, obu n'obu ka, kandi Paasita, nitwenda kukushwera. kwonka okushwera akaba ankutiirire ahabw'enshonga ezi naakozire ki, ezi naarabiremu. Okyemereire aho abarikutureeba aha Crest Media TV, puroguraamu n'orugyendo rw'amagara gange. Nyine Reveranda Fiina, mwahurira orugyendo rwe oku ruraingwa. Kwonka eki naakwatamu eki naaniinyenda ngu turekye kwebwa aho naaho, Abantu baingi bakwatsire bagaruka barekura. Yeah. Ajunirwe omu kasheeshe yagwa omu mwabazyo. Asiibire areire omu kanisa nashaba Mm. kwonka ku yaza kurenga yakora ekikuhakanisa Ebi yasiiba nakora. ebi yasiiba nakora. N'obusaasi. Mbwenu obujuruzi bwawe bwine oku bwa wahibwa nta? Yeah. Owaakuba yaareeba obujurizi obu bwona orikutureeba, kuteerwe kujunwa, kootsya emandwa zi shoya akuragire, ahabw'okuba omuntu eki yaaragwisha akireeba nka kikuru, okakikwata okakinaga omu toireti, amaani ago, okajunwa, omushaija akakuteera, okaguma ojunwa, okazooka nyokozaara akakwoya okaguma ojunwa, okataaha nyekiro akakuteera wagumize ngu tanaaka Ruhanga waawe okaguma ojunwa, okahika okahika aha bushwere kufa bukakutsigaho okaguma ojunwa, okabura ruzaaro ori omuheereza okaguma ojunwa, emiyaga y'ensi ekakuteera nk'oku yaateire Yobu kwonka okanga okaguma omu maisho ge. Hati aho niho ndikwenda twaze omu kicweka kya kabiri eky'obuhanguzi. Eky'obuhanguzi. Ebiro eby'enaku twabitsiga enyima. Okuzaarirwa omu mandwa, okwo okuraaya, okugurika amadirisa, okujwara siripa zitakushushana, okupakasa, okuraara kwo, okurya muhogo erikusharira, okuteerwa enkoni za buri kiro, okwangwa nyokuzaara, okubura rizaaro, okugira obushwere, ebyo twabihumuza. twatandika emirimo ya Ruhanga. Haleluya. Oba ori aho Ruhanga akweta. Ku naabaire ndi aho Ruhanga yaakora ebirungi munonga. Ruhanga yaareeka kunyoreka buzima ngu nimbaasa kugarukayo nshweirwe. Ahabw'okuba nkaba nimpurira nkitiinire kwonka Ruhanga yaatiinuura. Hamwe ninsiima Bishop wangye. Mukama akuheereze omugisha munonga. Bishop Patrick Kwefuga. Bishop Patrick Kwefuga obunaku obwo kandi nibaza kwahura barevuranda abaabandize. Hamwe ndi omu barevuranda nyowe abaabandize omu Full Gospel Church. Nitwe twabandize kwonka obwe nkaba nayeherize nokusoma Bible College nayeherize ahabwenu obundi ahanywa diploma yebyobuhereza ebyo byona bikaba byahweire kwonka mbwenu bishop kukabire ari aho ngira kwonka shi omwishiki wangye koshemereire kuba noza omu ba reverand abokubanza kurugiirira ahabwokuba ninsiima Ruhanga, Ruhanga omurwetamu. Tindikwasa kugira ngu nyegamba ku omuntu Ruhanga ankoreise. Kwemerera omu bantu waizire oti bakakureeba batyo, okarugamu okabagambira Yesu kandi okaba nibahurira ebintu ebintu ebi orikugamba enyikiriza zoona bakakuha ekitiinisa. Mazima nimbasiima abanyarwetama. Ruhanga n'ebi yankoreise omu rwetama. Ekanisa oku yaabaire eri tikwo eri. Obuikiriza buri obugyenda omu maisho kandi ni kanazo nduda. Mbwenu omu bugufu, Ruhanga wa Rwetamu ahindwire aha mandwa za Cotera. Eh eh eh eh nga we nobu bakaba nibamweta na Ruhanga w'abazungu Eh, na eh. mbwenu ku naagiire kuzinaga nkagira nti bishi bakagira ngu abarokore baine emandwa z'abazungu ekikumanyisa ez'abazungu nizikira ez'Abaganda amaani Ah. na mbwenu waakuba ori oku oziine ez'Abaganda rireke kubonabonesiza busa reka kubaaga embuzi reka kuronda entaama zikwera ninga oine abacwezi bakusobiire Ruhanga w'abarokore Ruhanga naakira ebi byona obubandwabandwa n'obucwezicwezi bwona Eki ninkigamba ompurikiirize ahabw'okuba n'obu nindyo tutaahamu. N'abarikukureeba. N'abarikundeeba. Waaba oine ekikushobeire yaaba n'eirogo, noomanya ngu hariho owaakurogire, nyowe naija kukugambira ngu hariho Ruhanga orikuregwa orure omuntu, Ruhanga hariho Ruhanga orikuhanga omuntu busya, hariho Ruhanga orikweta obwongo busya, mbwenu eki ekyaba nikinyizira kugamba mba ndikikazayo.

N'obu naabe nimbura Ruhanga yamworeka ngu oriya amurekire aba akaicu akakushemereire n'aka. Nimba nimbaasisa aha ishomero weena akareeba akaicu kaine figa nungi munonga. Ebya Yesu nibitangaara. So Ivan yankunda atyo, naamugambira ebizibu byangye, nkamugambira amazima tindikuzaara, yangira ati Ruhanga yanyira ngu nkushwere. Naamugira ngu nkashwera emyaka eti n'eti, yaagira nyowe Ruhanga yangira ngu oshwere iwe kandi akaba atakashweraga. Nambwenu bambi nimusiima omushaija wangye Paasita Ivan, Mukama akuheereze omugisha munonga. Noomanya ngu nkeeshongana enkyeshongo naakutamu naakusiima ahabw'okuba okankora eky'amaani kunshwera nk'oku naabaire ndi, kandi ensi entsigireho, omushaija antsigireho, ntarikubaasa kumanya ngu ndi aha shwero. Mukama akuheereze omugisha okwehayo okeecurisizaho bwe omu omukazi otarikuzaara kandi otakashweraga. Mukama akuheereze omugisha. Mbwenu mugufu yaangamba obugyenyi. Mbwenu ahu ogirire omu buheereza abantu baingi babugabugana. Mbwenu niho orikwemerera akaheererwa obujurizi akamugira ati yebare kunkunda nari yebare ekyo ekyabaireho kukireetsya amaisho nkaguma naiwe nari shi yebare kwekomaho obubomba bwangye. Egyo Mukama akikuheere omugisha. Gumizamu. Yeah nimusiima ahabw'okuba n'obundi nkagira muraganisa n'obu waakugira kakye akateganisa ow'eishe-emwe tinkaakareeba ahabw'okuba niinguma niinyijuka kiri eki yaahizire ati eki yankoreire okunkunda kandi akanshwera akangamba obugyenyi omuntu owabaire yaashwirweho nkatwara obugyenyi owiitu Kyotera nkabugarurayo akanjuga buri njugano yoona ei baamucwire akagiheereza akagiriza ati bashusha obungi bw'ebi byona ka ni second hand ninga ka n'egaari ekozirweho bantu mwe narabigambire narabigambire nahabw'enki bikyanceeka niga ngu obundi naboya kwonka na Ruhanga yabigumizamu Ruhanga yabigumizamu naanye nahingirwa nk'abandi naanye naaza Rukungiri ninsiima Bishop wangye ka Bishop Bishop Kakwerere owa Rukungiri owangiise omu Community Church Bambi nyowe ninkusiima omugurusi wangye, banyakiira nka Rukungiri Community Church, bangaita, nanye naaba omugore, eki nanye ntakumanya ngu kiri ahabwo magara gangye, eki sitaani yaibire ndi omwana muto, nanye naaba omugore, nahandika orugyendo rw'obushwere, kwonka rutangu shii ahabw'okuba tindikuzaara, kandi tinkagira ganda ngu yarugamu. Nambwa nimba nimbatsira ngu omukaikuru akangamburira omu kidaara amuhuriire nintaahamu ndi omugore, yaagambira mugyenzi we ati ekigore ka kiboneire, ondiijo ati tikiboneire kwonka tikikuzaara. Naabihurira nintaaha aha busaani yangye ati mbwenu ati nooza hi? Ka noohurira ku baakumanyire na kunu. Kwonka ab'eishe niinyenda kubagambira ngu Ruhanga naatumanya. Ego, Sitaane yaayenda kungira ngu mbwenu noozina ebiki? Nooreeba ebya Rukungye na Buganda, nootaahamu noozina, mbwenu ori siriyaasi? Sitaane yangye ati mbwenu noozina noozina ebiki ka noohurira ku baakumanyire ku otakuzaara? Kwonka nkaba nyine ekigambo ky'okuteeza sitaani namunyaani sitaani yaaba ninza kuzaara yaaba tindikuza kuzaara kasita naanye naajwara akadaari naanye naatunga omushaija wankunda kandi yanteera empeta naagaruka naashemerwa mbwenu ab'eishe-emwe orugyendo ka rururaingwa aho naabe omugore naabirugamu nyowe naateekateeka ngu obu naashwerwa kandi Ruhanga akanyoreka ninzaara omwana wa Ivan ninza kumuzaara orw'okwezi kumwe Ebintu byagaruka byayanga, byayecanga gye byayanga. Omwaka gwawa omwana yabura. Omwaka ogwa kabiri omwana yabura. Manya egyo emyaka nagiga etaari erya, yagaruka yatambura yaba ikumi na mushanju. Omwaka ogundi ogwa kasatu omu nda yangye yoona yaizire ebizimba. Ku waabaire kwata aha nda ohurira ekintu kiri nk'etafaari. Naaza ryantonda omu irwariro. Tinza kugamba dokita wankyebeire ahabw'okuba obu ndiyo n'omusaho waawe munonga. Yankyebera kandi akangambira amazima. Yangira ati, Fiina ebizimba ebi oine omu nda nibaza kukusemeza. Namubuuza ku baransemeza ebizimba kwonka dokita anyineho amatsiko g'okuzaara akangamba n'amazima ati eby'okuzaara bigire ota? Birekye ekikwesemererwa omu bushwere bwawe. Ku naabaire ntemburuka aha katanda naagira nti mbwenu obushwere butari mu mwana nikushemererwa ki Mukama? Naasazamu nti Mukama, entooroma y'abarokore nitukunda kusazaho abaikiriza. Omu iziina rya Yesu eki dokita eki yaagamba naakisazamu. Mukama toranyorekye ebizimba okanyoreka omwana wa Ivan. Mbwenu eky'ebizimba yaaba ansemeza kwonka nyine kuzaara omwana. Ab'eishe-emwe naruga owa dokita naaza Mengo omu irwariro. Bangambira ekigambo nikyo kimwe nka dokita eki yaagizire ati, Torizaara kandi nooza kusemezibwa ebizimba. Omu bugufu, bansemeza ebizimba baabiiyamu. Nagamba ngu ninsiima omushaija wangye tiyaafayo yaasasura esente za Mengo nimuzimanya. Twaruga omu irwariro, twagaruka omuka nyine ekigambo eki ndikubuuza Mukama Ruhanga wangye, Okankorera ki obuheereza kandi bugyende omu maisho? Amabeere okampa gaaki? Nyina enda yangye ekareeba nkahi? Nkabaza omu kasonda kangye nti Ari aha kituuti? Mbigambira Mukama ahabw'okwita abaheereza. Ona ebi ogamba Ruhanga muri baabo? Reero okyeza kubigamba Ruhanga ogaruka oije ogaruramu abandi ki? Amaani? Kwonka abu mbagaremu amaani, ninsaasibwa ogu mutsigazi waayehaireyo akanshwera. Ese waabo bakareebire okutangaara. N'ekanisa ei turikusumba yonka ekareebuza kwonka shi pasita we kare naamanya ngu ari atyo? Omwana w'abandi akaba naafa ki nawe? N'ou itwe ei ndikuzaara nabo bashobeirwe. Ab'eishe-emwe, naabuuza Mukama tongirire embabazi. Kwonka nyowe eki ndikusiimira Mukama, emyaka endiijo ebiri ku yaahweireho, obwaakubaire bwizire emyaka makumi abiri ntakuzaara, Ku naabaire ndi aho, Ruhanga ogwo kukora eby'okutangaaza ebi muhurira, obu muhurira ebi mwogira ngu nibigyenda, nibigyenda, obu ohurira ngu omuntu yataine nju Ruhanga yaagimugaabira ataguzire, obu ohurira ngu Ruhanga naagabira abantu motoka baraziguzire, eby'okutangaaza biriho. Twaza omu kusiiba, ebiro makumi ana nk'ebi turikusiiba na hati birimu, nibiza kuhenda ebiro mwenda Okwakabiri buri mwaka. Nibwo mugyenzi ogwangye akayega Full Gospel Church. Ku twabiheereze tuti, Omu biro nka ikumi na bisatu Ruhanga yaigura enda yangye, yaatamu endya ntagimanyire. Naaguma ndiika buriijo, nyowe obu ndyaha tinkaagira ndya ngu naatanaka nainga naarwara, naaguma nikwo oku ndi. Okwezi kwahwaho, twaza Bwera, Rutungu, bakaba baakoreyo ekiteerane. Omu bunaku bwangye bw'okutaayaya Kashagama bukaba buhikire, naategyereza kuza Kashagama, Kashagama yaabura, naayebuuza ekyabaho niki. Omutabani yambuuza bwe shi naanyeta mami nimweta Daddy nigo maziina gaitu. Nambwenu ninsiima Ruhanga owishushwemu emyaka ikumi n'ebiri kumanya noosha ati ebizimba kandi bakagira ngu nibiguma nibigaruka ati noosha ebi yaaza kunzibira kugira ki kuza aka Shagama munsaasire aba ka Shagama kwonka mwakimanya mbwenu omugufi twarugayo twagaruka omuka naabura oturo naabura obusingye kyanzibira kuza aka Shagama niki Ku naarugaho na Nyarukiga naakaba owa kusiima owa Nansi Naalongo, mukuru wa Nyebambe ninkusiima. N'omukaikuru wa Rweta Mwakare naazaalisa abakazi kandi n'ow'oruganda rwaitu n'omusiita waitu. Naija nti kanza owa Naalongo n'obu atari mwikiriza kwonka namanya eby'okwikiriza. Ndi n'omukazi mukristo kwonka naakunda Ruhanga munonga. Nawe ninka Maganga ogu. Naakyera ikumi n'emwe naaguruka omushaija wangye mpora naaza omu irwariro. Nkaba ntakakyebezaga ndakurugambaho, ninkikyebeza buri kwezi buri kwezi nensa ka Shagima kuruga nyine emyaka ikumi n'ebiri nkaba nimbaasa kukikyebeza mbwenu ku naakire owaanansi omu bugufu yankyebera bambi kwonka yaaguma naamanya ngu nooshushana obusaasi obu akambuuza ngu waasya ameezi angahi otakuzayo naamugira ngu naarenzamu ebiro ebyo bina byonka yaaseka yaamanya ngu n'obusaasi. Kwonka eki ndikusiimira Mukama omu dakiika ikumi na itaano akaba yampaire amakuru agarikugira ngu Fiina oine enda. Mwena ow'eishe n'onkugambire ngu nkashemererwa ninga nkasitama narira zikaagira za ikumi n'emwe narira zaaba ikumi n'ibiri narira zaaba ikumi saaha emwe ndikuhurizibwa okushemererwa. Ninshuka ekyahandiikirwe eki Ruhanga yaabaire ampeereza buri izooba, Yeremia asatu n'ebiri ogw'abiri na mushanju. Ku naabaire ninza omu kushaba n'okusiiba nabuuza Mukama nintya, akangira ati Ndi Ruhanga ow'ebintu byona ebiine omubiri, hariho ekyakubaasa kundema? Naanye ngaruka mbuza Mukama ku ori Ruhanga w'ebintu byona ebiine omubiri, ka shi ekikuzibiire kureeta omwana okamuta omu nda omu niki? Ka ndeebire noobikora, ka nsabire abandi bakazaara, ka ndeebire eby'okutangaaza Yaakukebera, n'eki? ka twemerere aho. Yaakukebera, Yaasanga nyine enda. shaaha ikumi n'emwe zo- z'ekiro n'obusheesha. Eeh. Naanye aho ku waakigamba na- naashanyaarira. aha myaka makumi abiri aha bushwere bibi, aha mushaija waawe okuremeireho, aha baabo nibaborooga, abaanyu nibaborooga, iwe wenka oine enaku, Ruhanga yaahurira okushaba kwawe. Ruhanga yaagarukamu esaara zangye. Yaahurira esaara zaawe. Yampeereza enta. Aba Nshozi Choir baine ekyeshongoro nibagira ngu Kwombekwa na Yesu. Mbwenu nikwo kuba ori aho torikumanya ngu n'obu waazaarwa omu mandwa, n'obu sabasaba yaakwiha omu nda ya nyoko, n'obu waaza omu mandwa za sho okazitsikira, n'obu waagurika edirisa okaza kuraaya, kwonka torikumanya ngu Ruhanga akaayombekirwe nanye. Akaayombekirwe nanye mazima ahabw'okuba na byona ebi ndikureeba. n'ebi ndikuhurira n'ebi ndikureeba Ruhanga naankoresa kandi n'ebi nyorokirire omuri Yesu ebi ndikureeba ngu Ruhanga naija naakora, ninkiza ngu Ruhanga akaamanya kare nkiri omunda ya maama. Abakutureeba aha Christ Media TV, puroguraamu n'orugyerero rw'amagara gangye aha Christ Media TV. Nyine Rev. Fiina aine ebyafaayo bingi. Naakugambira omubiri kuguma nigufuruka ku mukuza kuheeza puroguraamu kandi ogaruka garuka busi. Ninkushaba ngu puroguraamu yaaba ndaingwa kwonka ikiriza ogireebe Ahabw'okuba n'enshonga abantu baine ebizibu bingi omu maka nangwa ebyakubaasa kuba nibyeshumba aha byoma nari shi bitakuhikayo. Kwonka ekitwitsire turemirwe kugumisiriza ebizibu byaitu. Ekyakabiri, twangire kujunwa, twangire kuguma tukwaitse nitukwata turekura nikyo kirikutureetera ekizibu ekyo. Ninyenda ohendere omu bugufu. Omu bugufu ndikuhendera. Ogambe oku Ruhanga yakuha ati abaana abu oine, oku omwana waanyu ow'okubanza omu mashemerero ogu yaareetsire omu ka ahikye aha muheru osamaraizinge mesegi yaawe ya buri kihangirwe kyona ori omu bushwere n'omushaija n'omukazi, omwana ozairwe, ab'obushweere bwa kaburaruzaaro, abeehoire amatsiko, ab'obushweere ebibi, abarikuraara aha nkoni, eky'okubendeza. Eki ndikubaheereza eky'okubanza ninsiima Ruhanga munonga owaanyiireho eiziina ry'obugumba, akampeereza okuzaara ahabw'okuba hati owu isheemwe nyine abaana bana. Nyine abaana bana, nyine aboojo bashatu, n'omwishiki omwe bwanyima y'orwo orugyendo rwona bwanyima y'orugyendo orwo bwanyima y'enaku egyo yoona mm, hati ori- nyine aba- nyine abaana bana nyine abaana bana mbwenu okusiima kwangye nkakora okusiima kuhango munonga amu imwaire mukuranga Mm. kusiima kwangye nkasiima Ruhanga kandi nagenda Mukama ati ndikusiimisa na ki nabwo nikasiimisa n'ente

Yampereza Saara wangye, Tongiire, naamusiima, Yanyongyera Shaloomu ahamya, naamusiima, Hati ncuukize Sayuuni akaikiriza. Ninsiima Ruhanga, kandi omuri byona niinyenda kubagambira ngu nkakora endagaano na Mukama, tindiza aha famire, aa-a, tindisharisa bushekye, tindiza aha famire, ahabw'okuba ka mbagambire ab'eishe-emwe, obugumbani bubi niburuma, ku oraabe otungireho ekyondo ky'okuzaara, siima Ruhanga. Nambwa ninsiima Ruhanga yaaba ndi baabo baitu nyowe ndi serious ahabw'okuba Ruhanga eki yankorire n'ekintu ky'amaani. Mwahurira ei naarugire omu bugufu ndikuhendera? Ku waakuba ori aha noondeeba, noomanya ngu torasomire, reka kwefuuza ngu torasomire, kureka za omu maisho ga Ruhanga, Ruhanga akukirize genda oihe eki yaakureeteire omu nsi. Ahabw'okuba kiri kwe. Niwaashomesa abatashomire. Niwaashomesa abatashomire. Kandi ku waakuba waashomire, nabwo oine eki yaakubaasa kwefuuza, ogira oti, Nkaaba ntaine bazaire. Reka kwefuusa ngu toine bazaire, Ruhanga ampiire abazaire Yahanga antiire abazaire tinkaabo bagambira ngu naabahezayo. Ampeereza abari omu baikiriza, yampeereza abari omu Church of Uganda, yampeereza emikago ei ntarikubaasa kukugambira. Ku waakuba ori aho oine obushwere bubi, gyenda ohamire omu bushwere bwawe. Ka shi nyowe naakabushwerwamu emyaka ikumi na gumwe ntaine mwana? Ka shi iwe oine abaana baawe? Gyenda ohamire abaana baawe, ohame oyete Ruhanga. Naija kukugambira ngu Ruhanga owangire embabazi akampeereza amaani nkasingura ebyo, niiwe noija kubisingura. Ku waakuba otakashwirwe, Ninga obundi chance ekabaho waruga omu bushwere. Niinyenda kukugambira ngu Yesu naagarura omu katare. Leka kwekwata nku oremirwe. Gyenda okimanye ngu Ruhanga naakuteera bipeya, naagaruka naakuheereza endiijo ka, kandi nooba noogira obusingye. Nambwenu obushemereire niinyenda kugambira Muganga ngu, Mukama nimusiima ahabw'okumpa omushaija. Akampa omushaija nka akanteeraga ruhi kuruga nansweera Akampa omushaija nka akanjumaga Akampa omushaija nka nahati obundi ataka namuziga omuka amugira nti naza kugyenda ku meetinga Magango takagira ngu nozahi otakufuuha buna buna obu kakuba akagiiko Mbwenu ab'eishe-emwe ninyenda kugambira ngu leka kwejuma ensi Ruhanga akwiniire puraani nungi nk'oku naakigambira, ey'oburungi, etari y'obubi. Otaza omu baara, otaza kwekwata oku orikubanza kweguza, ahabw'oku obushwere bukafa, nainga okagira ekizibu waazaarira aha mahega, Ruhanga naakumanya. Guma na Yesu, Ruhanga naija kukugirira embabazi. Okyemereire aho. Abakukireeba, Christ Media TV nansaasira amaga ngu niinye nkwiine. Nimubaasa kukikuratira aha channels zaitu aha Tiktok, aha YouTube, aha Facebook. Notutunga nangwa otukuratire n'aha purifikashoni channels za Purification Family Altar aha Tiktok, aha YouTube n'aha Facebook. Egi engiri ya today yaremera, obwo obujurizi bwaremera, orwatukuratira okabureeba bwona noija kureeba amaani ga Ruhanga. Buri omu bicweka nka bina kwonka aha muheru Ruhanga yasingura. Amen. owaazairwe ow'eishe-emwe owaazairwe ou bbomu yaabarikire, akaruga akaruga omunda aha nyina akaragara, akazaarwa omu ka y'emandwa, bakamuraga emandwa z'eishe, akabandwa, akafumira amadirisa aine emyaka ikumi n'eshatu, abazaire be bakaitwa Siriimu akiri omwereere, akaza kugye yayerondera Ruhanga akataho omukono gwe, akashwerwa omu ka erikubandwa, akabura eby'okurya n'eby'okunywa, akaza omu bushwere Obu amubonaboneise, Ruhanga akarugaho akamutoorotoora okwo. Yaamutoorotoire, Sitaane akaguma amukuratiire, akamuheereza omushaija, akamuteera omu kasheeshe n'omu mwazyo naamugira ngu atanakye eki yaamizire, ngu atanakye Ruhanga we. Akagumira ahari Ruhanga, kwonka agamba gye ngu n'omuheereza, waaba otaine tushita tw'okurya, aine aine capacity y'okusiimisa enjogi za Mukama Mukama Ruhanga owaamujuunire. Obujurizi obwo bwona ku waakuba obwine ori omuheereza, Ahabw'okuba omu kitabo ky'efumu nibagira ngu iwe oyegyesa abandi oweyegire. Abandi mwine ebyafaayo. Imwe mwenka muri amashomero nk'oku turikushoma ahari ba Yobu, nk'oku turikushoma ahari ba Yona n'abandi na ba Yeremia abari omu Baibuli. Naimwe mwenka muri ba Yeremia omu nsi omu. Muri eby'okutangaaza kwonka obujuurizi bwanyu nibugumire bufundikiire. Niinyenda osiime Ow'ekitiinisa Pasita Ezra Mugisha orikushumba ekanisa ya Purification Church Alter Family. niwe atuhaire ago amaani. Pastor Ezra mukama akuhereze omugisha nobundi mbe nakusimire nka mbwenu oba otakandebire kankikugambire ntaha ninkuhurira kwonka ijo ruhanga akakunyoreka omu launch ya musherure haza watukora gye munonga watwegyesa kuramya ruhanga wowe orukumanya ibambe shi okankora gye okankora gye tine oku nakubaasa kukikugambira Omuntu kuramya Ruhanga ou arikumanya Omuntu kwikiriza Ruhanga ou arikumanya Mukama akuhe omugisha w'e banda munonga ab'okuba aga amaani ku nogira ngu togatairemu nkabire ntakureebwa edakiika egi Mukama akuhereze omugisha munonga ab'oku sapotinga obuhereza obu ab'okuba n'obuhereza Mukama akuhereze omugisha nangu n'aba Dubai aba Dubai nimwe nabasiima Mukama abahereze omugisha kandi niwe ninkusiima okukunda omurimo gwa Ruhanga oishemu magango Webale munonga nambwenu obuhereza bwawe bukagira munonga obuhereza bwaitu. ka bube Rushere Full Gospel Church, ka bube obwa Fiina Nyakayaga, mazima mukatukora gye munonga munonga. Webare munonga okukunda Ruhanga kandi n'okuguma notwihayo ngu abantu babaase kuhurira nk'ebi ebitaaha bifundikiriire oku. Manya hati byaza aha musana. So Mukama akuhereze omugisha kandi abongere emyaka. Mwena ow'eishe-emwe Ezra, Ninkiriza ngu obunaku butari obu ninsaba ngu Ruhanga aije akikore noija kuhikayo nirweta muntu kureba omu iziina erya mukama waitu Yesu kandi nikyo Ruhanga naza kureta okwo ahabwokuba bishop waitu ataaha natugambira omu mirimo yoona eyi orikuruhuura mukama akuhereze omugisha Ruhanga kandi naiwe akwongyereyo omu maisho ebi orikwetenga byoona abikore. Ekigambo kyawe kya muheru n'eshaara. Ekigambo kyangye kya muheru n'okukusiima. Mukama akuhereze omugisha. Ninsiima n'obu abari aha kamera omwishiki wangye. Ngambe Safura. Mm, Safura, Mukama Ruhanga akuhereze omugisha munonga. Kandi ndikumanya ahabwaki ninkukunda yaba n'okugira ngu tusitanise erangi. Ninkukunda, Mukama akuhe omugisha. Abandi nibandeeba mwena. Naabasiimira Omukama kandi ninsaba ngu buri muntu weena oraareeba obujulizi obu, Ruhanga naiwe akore aha byawe. Titukaashuushanisa bujurizi kwonka buri muntu aine embeera ei arabiremu kandi nainga ei arikiriyo naarabamu. Mukama akore aha byawe. Ninsiima abantu ba Rwetamu Nyakayaga nk'ekicweka. Ninsiima amakanisa agu ndikweyombera Kazo Ndiida waago mwena, ka zooni yoona eya Nyakayaga. Mukama Ruhanga abaheereze omugisha ekikondokondo kya Banyana, Bulama, Kita, Nturegye Full Gospel Church, Bugorogoro, Kasongi, Kitabo. Mukama abaheereze omugisha. Bulemba Full Gospel Church. Mukama akareba aho ekanisa yi nayi ndikweyombera na heri. Mm. Mukama Ruhanga abahereze omugisha munonga abanyetsigire nkaba omwebembezi wanyu kandi mukantamu ekitinisa nkazon leader wanyu. Ninsiima abaana bangye ab'omwoyo. Nyine abaana baingi. Mm. Nyine abaana bangye ab'omwoyo abari omuka, nyine abizukuru bangye, nyine bakamwana bangye, mwena omwana wangye wena ow'omwoyo ahu ari. Bebembirwe akampa babura. Mukama Ruhanga abahereze omugisha omu iziina erya Mukama waitu Yesu. So Mukama abankorire gye. Katushabe. Omurungi Yesu nakwebaza ahabw'oburungi bwawe, ohimbisibwe kandi ohabwe ekitiinisa. Nintura ndi ahari okukusiima Mukama obw'akaire aku wampereza kuba aha, kandi Mukama ninkwesengeza reka buri muntu weena Mukama orareebe obujulizi obu bubaase kumugasira nangwa munonga n'obu isheemwe na nsaasira magango na tiimu ei arikukora nayo obahereze omugisha. Naakweshenyeza Omwoyo Orikwera okore ebikuru. Ninyikiriza ngu buri muntu ogu mwaka gutakahwaire nawe noomuheereza obujurizi. Naasaba ninyikiriza ngu nookikora okurabira omuri Iwe Yesu Kristo Mukama waitu. Amiina. Amiina. Mukama abampeere omugisha. Nyakuheereze. Yeah. Sibyangu.